Akka lakkoofsa miilaadiyyatti bara 1155tti biyya Mongooliyaa keessatti nama Yoosaakaay jedhamu tokko ture. Namni Yoosaakaay jedhamu kun hoogganaa qabiilaa yookaan hoogganaa gosa isaa ture. Duuba gaaf tokko akkuma beekamutti hooggantoonni gosaa yeroo san turan mootummaa isaaniitii fi lafa isaanii babal'isachuuf jecha walirratti duulaa turan. Akkanuma Yoosaakaay kunis gaaf tokko waraana isaa qabatee duula bahe. Duula bahee gosoota naannoo isaa san gubbaa jiran irratti injifannoo galmeessisee deebi'e. Hoggu deebi'u walaqee mufaaji'a sa'iidaa jiddan waan hedduu isa gammachiisu tokko arke. Ilma dhiiraatu isaaf dhalate. Ilma dhiiraa kanaas sammaahu Tiimoojiin Tiimoojiin je'ee moggaase. Tiimoojiin kana maqaa kana eessaa fidee yoo jennu taate diina isaa kan inni amma irratti injifatee injifannoo irra galmeessee deebi'e kana maqaa diina isaati fuudhee ilma isaatiif moggaase. Maaliif jennaan

Jinkiis Khaan jaamuudhaan addunyaa gubbatti beekame. Jinkiis Khaan kun gama aangoo dhufuudhaaf hedduu isatti ulfaataa hin turre. Abbaan isaa hogganaa gosaa waan ta'eef du'a abbaa isaatiin booda bikka abbaa isaa bu'ee qabiilaa isaa hogganu eegale. Wabada'a tadrijiyan fi tawassu'i fil manaatiqil muhiixa. Naannawa isaa marsee argamu san keessatti humna isaa jabeeffachaa babal'ifachuun babal'ifachuun dawlaa Mongool yookaan dawlaa

Jinkiis Kaantu tolchee baaseef waan itti amanan kan ammoo. Akkamii baasiifoo kan jennu taate amantii kiristaanummaarraa, amantii islaamummaarraa akkasumatti amantii budiizimiirraa kitaabban isaanii kana dubbisee walitti qabee akhraja lahum kitaaban waja'alahu dustuuran lahum kitaaba tokko baasee akka seeratti akka seera ittiin bulmaata ummata tattaar kana godhee kitaaba kana barreessee baaseef. Jinkiis Kaan amantoota sadeen kanarraa kitaaba walii qaqqabee baasee kitaaba tokko keessa barreessee gabbaaseef kun seera keessanii kana hordofaa jedhee ummata tattaaritti beeksisa godhe jechuun labsii baaseef. Wasammaahu Aliyasaaq kitaaba kanaas Aliyasaaq jedhee moggaase moggaafamni kitaaba kanaa Aliyasaaq jedhama. Uummanni tattaar kun lolli isaan gaggeessan hedduu waan nama ajaa'ibsiisuu fi waan adda isaan godhu qaban. Annahum bilaa qalb Ummanni kun ummanni Tattaar kun ummata gonkumaa waan rahmataa fi gara laafummaa waan jedhamu gonkumaa namaaf hin qabne ummata gara jabeeyyii turan. Sifa isaanii keessaa kan lammadaa indahum a'daad haa'ilaa min albashar. Biiti dawlaan Tattaar irratti hundooyte tun biyya bal'oo waan taateef akkasumatti humna namaa hedduus qaban. Waraanni isaanii heddumminaan beekamaadha. Kasadaffaa indahum tartiib wa nizaam muhakkam ajiib. Hoggu deeman tartiibaan deeman nizaamaan

isaan keessa jiraachaa turan haalli qilleensa isaan keessa jiraachaa turanii fi jireenyi isaan gaggeessaa turan jireenya jajjabaa waan ta'eef bikka fadhan yoo dhaqan haala jireenyaa haala jireenyaa fi haala qilleensaa barbaadan keessa yoo dhaqan taate dandamachuu fi haala qilleensaatiin dafanii wal baruu danda'an jechuudha. Kanneen waan adda isaan godhu uummata tattaar kana. Eega dawlaan tattaartuun biyya Mongooliyaa kana keessa dhaab- dhaabamte booda mootummaan Saliibiyyaa mootummaan Saliibiyyaa yookaan fannifattoota masqalaa kan Awurooppaa keessatti argamu jila tokko hundeesse. Jila tokko hundeessee biyya Mongooliyaatti erge jila kana. Awurooppaa irraa kaasee hanga Mongooliyaa yoo xiqqaate kiiloomeetira kuma kudha lamaa oli fageenyi isaa Fageenya guddaa makiinaa xayyaarri akka ammaa hin jiru yookaan fardaan yookaan miilaan deeman. Fageenya dheeraa kana hunda deemanii wareegama guddaa kana kafaluun maaliif barbaachise yoo jennee ka gaafannu taate kaayyoo isaan jila kana itti irraa ergan irraa barra jechuu. Jilli kun dhaqee Jinkiis Kaan haasofsiise. Maal jedhanii jilli dhaqe kun tokkoffaa isin humna jabduu qabdan waraana hedduu qabdan biyyoota muslimaa kana itti maan duulle ummanni kun dadhabee jira qabeenyaas guddaa qabanii ammaas biyyoo bareedduu biyya miidhayduu biyya qarooma qabdu biyya akka isan hooggananii biyya tana itti duultanii dheexanii maa harkaa hin fudhanne jedhanii dawlaa abbaasiyyatti hawwisiisuu eegalan jinkiis kaan kana jinkiis kaanis saala lu'aabuhu waan isaan itti himan kana hawwee gorra irra yaa'e khilaafaa abbaasiyyaa cabsuudhaaf muratee karoorfatee lafaa ka'e. Uummanni sali biyyaa kunis itti aansee maal jedhan isin biyya karaa hin beeytanii nuutu biyya Iraaq san keessatti fi biyyoota musliimaa keessatti ija isinii tahee isin gargaara jetteen. Isaanis kanarratti wal ta'anii dawlaa Abbaasiyyaa cabsuudhaaf walii galanii walii mallatteessan. Garuu ikhwati alkiraam wanni isin naa beeku qabdan uummanni baaxilaa diinoonni uummata musliimaa uummata musliimaa irratti wal mari'atanii tokko ta'anii uummata musliimaa irratti duuluun kun ka duraatii miti abadan gonkumaa ka duraatii miti yahudootaa fi mushriktoonni wal ta'anii rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam irra duulanii jiranii bara garuu gonkumaa ummata waan walitti isaan fidu waa takka hin qabne ummata kaan yahudaa kaan na- mushriktoota gonkumaa waan walitti isaan fidu hin qabu amantii isaanii adda adda garuu sanuma wajjin diina mushtarak ta'e diina koman ta'e waan qabaniif wal ta'anii ummata muslim rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam irratti duulan san qofa miti san boodas mootummaan faarsii fi mootummaan room ummata lola yeroo dheeraa fi diinummaa jabduu diinummaa yeroo dheeraa waliif qabani garuu gaafa ummata muslimaati loluu ka'an immoo diinummaa isaanii san dagatanii tokko tahaniiti ummata muslimaa irratti duulan san qofaa miti akkuma beekamu yaadannoo yeroo dhiyooti mootummaan ingiliiz ummata yahudaa onnee falis onnee falasxiin keessa biyya akka arkatan godhuudhaan isaan gargaaree jira hogguu kana godhu immoo Hogguu kana godhu mootummaan Ingiliiz uummata Yihudaa kana jaalateetti miti barra. Yaadannoo yeroo dhuheeti biitii Israa'el jaamtu waggaa dhibba tokko dura gonkumaa hin turre. Bikkiis gaaftii isiin hundooyte bara 1948tti hundooyte yoo xiqqaate waggaa 72 arraa jechuudha. Biyya gonkumaa seenaa hin qabne. Inshaallah fuulduratti akkamitti akka hundooytee fi Khilaafaan Osmaaniyyoota akkamitti akka kufes inshaalla sagantaa kanaan fuulduratti yeroo fadhii rabbii ta'e hojii dhufnee bal'inaan hojii lalluu ta'a. Amma kallattumaan gama sagantaa keenyatti hogguu deebinu kanaafuu waan haarawaa miti diinoonni uummata muslimaa uummata muslimaa irratti wal ta'anii uummata muslimaatiin loluun kun waan haarawaa miti. Uummanni diinoonni muslimaa wal ta'anii uummata muslimaa irratti duuluun waan duriis ture waan arraas arkaa jirru insha Allah ilaa qiyaami sa'a waan itti fufuuf taa'u immoo garuu nuti rabbii xaxa isaan xaxan kana immoo keessaa nu baasuu danda'u waan rabbiin hojii jiruuf insha Allah abdii hin kutannu jechi kun waan yaadachiise Umar al-Mukhtar rahmatullahi alayhi ni yaadattan ni beeytan seenaa isaa jecha isa jecha inni jee tokko ni yaadachiise gaaf tokko waraanni isaa isaanii taa'ee qalbii cabee tattaa'u jiru Umar al-Mukhtar itti dhufe jarana maal taatan maal taatanii abdii kutattanii hamileen isin keessa caccabxe jee umar almuktaar isaan kana gaafata isaanis maal jaaniin yaa amiira keenya bar nuti qawween ittiin lollu qawwee duubatti haftuudha ummanni xaaliyaan kun immoo meeshaa ammayyaawaa xayyaara jettiin waan adda addaa kanaan lolani duuba nuti eessaan humna kamiin isaan kana wajjin loluu dandeenya jaanii isa gaafatan umar almuktaaris seeqatee maal jeen xayyaaraa fi jettiin isin jettan kun samii gubbaa bararamoo samii jala barara jee isaan gaafate isaanis maal jedhaniin umar almuktaariif rahmatullahi alayhi maal jedhanii deebisaniif laa lakki samii jala bararti jennaan umar almuktaar gukana maal jeen na caqasaa jeen nuti rabbii subhaanahu wa ta'ala samii torban gubbaa jiruutu nu wajji jira Gonkumaa abdii hin kutinaa, abdii hin muratinaa, hamileen isin hin cabin jeeti hamilee itti uumee akka isaan gama jihada deebi'an isaan godhe jechuudha. Anis hogguun seenaa kan isinitti himu abdii isin kutachiisuuf miti, qalbii isin cabsuuf miti gonkumaa akka Umar al-Mukhtaar waraana isaatiin jee isanii isin hin ja'a hanga fedhan shirrii waan fedhe tatu meeshaa ammayyaa isin hanga fedhe deemu nuti rabbii subhaanahu wa ta'ala isaan hojii jira gonkumaa hin injifatamnu gama injifannoo deebi'uuf teenye jechuudha. Kanaaf hoggu kana mootummaan tattaariis waan mootummaan uummata saliibiyyaa je'en kun fudhatee qeebalee itti amanee karoorfachuu eegale mootummaa khaliifaa abbaasiyyaa cabsuudhaaf jechuu jechuudha. Khaliifaan abbaasiyyaa walakkaa Iraaq jirti. Inni immoo xarafa chaayinaa Mongooliyaa jira. xarafa sanirraa ka'ee kallattumaan dhufee khilaafaa abbaasiyyaatiin loluun waan hin taane waan hin malle biyyoota muslimaa xixiqqoo hedduu khaliifaa abbaasiyyaatiin iraaqiin bagdaadiin marsanii arkam- ar- argamaniitu jira duuba um- yoo calji'ee waraana isaa ba'atee dhufe booda moototni muslimaa kun na garagalanii duuba na ajjeesanii na fixan je'ee waan yaadeef yoo akkam xiqqaate diinummaalleen isaan jidduu jiraanu jiraatu islaamummaatu walitti isaan hidha diinarratti waliif tumsuun isaanii hin oolamu jee waan yaadeef tarkaanfiin dura inni tarkaanfate kallattumaan ka'ee khilaafaa abbaasiyyatti duula osoo hin ta'in mootummaalee naannoo sanii marsanii argaman cabsuu fi isaan kan harka isaa jala galfatee ifirra haxaawee karaa qulqulleessee kallattumaan karaa Bagdaad deemuu ture kaayyoon isaa kanumaafuu dawlaan ollaa isaa jirtu ta'isan maxxantee jirtu

wallaa gaarii walii taana waliin ja'anii walii mallatteessanii nagaa walii jiraachuuf walirratti duula banuu dhabuudhaaf ma walii mallatteessanii nagaan wallaa gaarii turan garuu jinkiis kaan waan dawlaa abbaasiyyaa tana duulee qabeenya isaanii fudhatee naannoo san gabroonfatuuf waan hawwii fi fadhii guddaa qabuuf lola barbaade dura dawlaa khawaarzimiyyaa tan iddura meessu malee khilaafaa abbaasiyyatti gahuun hin danda'amu gonkuma dawlaa khawaarzimiyyaa tanatu dallaa'u itti ta'e keessa jira. Ummata kanaan immoo nagee waliif qaban ollaa wali- ollaa waliif gaariidha. Akkuma lafaa ka'ee lola kaasuun waan hin malle. Kanaafuu maal barbaade? Araada sabab muqni'a liishcaali ilqitaal. Lola kaasuudhaaf sababa amansiisaa ta'e tokko barbaade. Garuu gamanaas deema gamasiis deema walam yajid lil asafi shadiid gonkumaa sababa lola kaasuudhaaf isaaf ta'u arkachuu hin dandeenye jinkiis kaan duba isaa abdii kutatee maal godhu naa wayya yoomiin yoomiin maal godhee ummata kanaan duulee dawlaa san harkatti jala deeffadha je'ee yaadaa cinqamaa jira. Osoo inni yaadaa cinqamaa jiru taateen ajaa'ibaa tokko dawlaa Khawaarzimiyyaa keessatti wanni ajaa'ibaa tokko ta'e. Wanni ta'e kun immoo Jinkiis Khaan lola kaasuudhaaf sababa gahaa fi dhibbaan dhibbatti sababa lolaaf isa kakaasu ture. Taateen ta'e kun maali? San booda hoo Jinkiis Khaan eega wanni ta'e ta'e booda hoo lola isaa waraana isaa qopheeffatee